Mela nilqgħu magħna lil John il-Cowboy hawnhekk. All right, jew. All right, Peppi, ħanajlek. Illum men program bomba għandek ħanajlek. Isna qegħdin is-supermarket, Peppi.
Supermarket u ħi. Għax illum bl-offerta sewwa buy one get two free.
Programm mimli tewmin illum. Ija xissa tewmin bwaħa għajlek it-tewmin moda Peppi. It-towmin issa moda anke fix-xandir għandna t-towmin sewwa. Qabel kellna tvm, issa ħa jkollna tvm one u tvm two. Wieħed għan-Nazzjonalisti u l-oħor għal-Laburisti ħalli ħadd ma jieħu għalih. U l-Alternattiva ħalli. L-Alternattiva ħadu l-kazzola.
Illum oqgħod attent kif titkellem għax ma tistax titkellem fuq dawn l-affarijiet. Ejwa Peppa ħa ngħidlek, nixtieq ngħidlek grazzi sewwa. Għax illum bis-saħħa tal-programm tiegħek, in-nies tad-dar u tas-sala jistgħu jifhmu kif inħossni jien nhar ta' Sibt. X'jiġifieri?
Kif inħossni jien sewwa meta noħroġ, għax jiena Peppi ara nispjegalek sewwa, is-Sibt meta noħroġ hekk nieħu buzz u nieħu drink, mal-ewwel birra sewwa nibda nara hekk ara. Ara nara. Sewwa? Żomm, x'qed tara? Qed tara lil dik it-tfajla hemmhekk? Mhux bumba jew ħa ngħidlek mal-ewwel drink hekk nibda nara. U mbagħad mat-tieni drink, Peppi sewwa, nibda nara qisu xi ħaġa hekk ara. Bumba ħa ngħidlek xi ġmiel tewmin sewwa l-istess bjondi bombi kif jogħġbu lili ħa. U mbagħad mat-tielet birra nibda nara hekk Peppi ara, mat-tielet birra nibda nara xi ġmiel. U mbagħad. Mbagħad mar-raba' birra.
U mbagħad mar-raba' birra nibda nara kollox ikrah Peppi nibda nara xi ħaġa ikrahra. Kif kif? Kollox ikrah.
Isma' Peppi, dik mhux oħtok it-tawmija. U ħa ngħidlek hawn. Le le. Hawn.
Ma nan minix tew mie. Mhux tew mien imma ħalajlek imnalla m'intix ta' taf x'qegħda tagħmel in-natura sewwa. In-natura brava wisq. Mur ċibek ikollna t-tewmi ta' Peppi Azzopardi. Tajba hi. Insomma mhux idea ħażina taf sewwa kien ikollna coach għal kull partitu.
Qed ninnutak illum, John, illi m'intix qed tgħid u żgur! Ħa ngħidlek Peppi di tal. Qalat lil Inkwit sewwa? Ejja. Qalat lil Inkwit dinha sewwa? Ċempluli t-teachers tal-MUT u qaluli isma' Nidhi ta' Lu żgur qed taqla' ħafna problemi t-tfal it-teachers meta jikkoreġuhom fil-klassi sewwa t-teacher tgħidilhom tridu toqgħodu kwieti u t-tfal jgħidu hu żgur u anke pereżempju kelli warden ċempilli qalli ismagħni Qalli Johnny, qalli għandi l-inkwiet sewwa, qalli mort nagħti ċitazzjoni l-wieħed għadtlu għandek it-tajer fuq is-sinjal u qallu hija u żgu u anke per eżempju l-kappillan minn qed jagħmel il-priedki hawn ta' bħalissa tal-eżerċizzji maż-żgħażagħ u qallhom seks qabel iż-żwieġ xejn Qabżu ż-żgħażagħ u qalulu, Hu żgur! Mela, mela, u ddeċidejt sewwa li għalissa aħjar nieqaf hemm, ma noqgħod insemmi xejn u ma noqgħod insemmi xejn minn dan l-aħħar. U ma ngħidhiex iktar, Hu żgur!
La minnu, da t-tewmi tiegħek. La Pepp biex dawmi, jien għadtlek Pepp li mhux se narda darb'oħra din. U żgur!
Min hu, min hu da allura? Dana Peppi, dana is-soluzzjoni. Soluzzjoni?
Is-soluzzjoni Peppi. Inti saqsi naqra l-gonzi, kemm tiswa jkollok ieħor. Ara kemm hu Peppi. Araw daqsxejn, araw daqsxejn. X'ismek inti propju? Roderick, Roderick. Roderick, Roderick. Għad iġibek hawn biex tajtu żgur lilek ġifieri. U żgur! Għaraw da xejn kemm jixku. Roderick Caruana ma' John il-Cowboy.